Kan dam ṭha hnga maw? January, February ni hleili zanlai thongchimnak le tong ṭhan hna. Tulio hi saupi ka van lang kho lo. Keimah herhmi ah khua ka tlong i. Mipi thawng kan thanh kho hna lo ee tuzan lawng ka van lang kho. Tuzan pin in cun ka dam ahcun aa pezul i thawng kan thanh thluahmah ve cang hna lai timi zong kha biahmai ṭhia van chim cio ka duhmi a si. Nan rak dam cio lai tiah ka ruah. Ee tuzan kan ruah ding pawl hi Falam peng dirhmun le dirhmun sac ralhrang le mipi ralkap karlak an dirhmun an cawlcang ning kha mipi sinah langhter awk ṭhami le update tuah awk ṭhami kha update tuah khawh le langhter khawh kha van i zuam lai. Na ra dam cio lai tiah ka ruah. Khualtlawnnak a sau pale a zarh khaleng bak seh. Cainak a van cai pa ve ke pa zong. A tawinak chungin tuzan thawngpang kha langhter khawh kan i zuam lai i a tawinak chungin ruat khawh kan i zuam hna lai. Ole, a si ahcun thawngpang chung ngai kan luh hlan ah atu lio kan dirhmun kong he pehtlai in Laitlang lei ah SSC ralhrang vanlawng Jet Fighter Wave 12 pehzulh in a zuang. I a kal caah khan Chin mipi or Laimi kan umnak cio ah ralring te um khawi zum hna usih law fimkhur tein ṭhu dih hna usih timi kha chim ka van duh. A hlei in a si khawh ahcun khua kip ah arṭhi i chia khawi zum hna usih law inn kip ah maw a si lo le Innthum dang pakhat maw hiti paw thawngpang tate i than duh ah Zac Federer rakai, World Tour rakai timi tete thawngpang i than khawhnak ding caah arthrri siseh cun hermi chia khua zuam hna usih cun ralkap an saya khuabawi maw a dangdang nih thawng an thanmi le zul ding an tim tite kha zul khaw le a nawlngei kho i zuam hna usih. Kanmah himnak ding caah si timi ka chim ka van duh i cun a hlei in atutan nizantini ah ngaihchiatnak a tongmi Thantlang pengtlang khua khuapi nan dihlak The Chinland Formation nih nan ngaihchiatnak kan hrawmpi hna timi kha van chim ka duh i keimah zong nih ka meeting ka va zoh i ka va kal. A puai timi hlei in cu chim awk a ṭha lo i teinak kan hmuhnak tu ah cang ko teinak kan hmuhnak tu ah cang ko seh timi ka von chim chih ka duhmi a si. Le a kan dawimi cu kan dawipa te ko hna sehlaw biahmai ṭhi phun ah kha vial kha ka chim khawm cu sehlaw a tanglei Falam peng dirhmun kha ka van lutsur ko hna lai i Falam peng dirhmun kong hei pehtlai in zeidah a biapimi a si timi zong kha ka van langhter chin lai. Uh, Falam peng kan dir hmun hi online chungah tampi hmanthlak zong an post cang ko i an langhter ko cang caah khan uh, tam kha ka chim ding ka van ngai lem lo uh, hriamnam an lak mi tete sa se meithal kuan meithal sa se cun a dang dang uh, missile Kuanti pawl, heiti pawl an lakmi tampi cu mipi nih online chungah nan mit in nan hmuh dih cang ko i media tampi nih an post cang ko caah khan keimah nih ka van chim chih hlah lo. Asiahcun zeidah kan lawh kan dirhmun timi kha a tawinak ah van langhter lai i atu lio kan dirhmun hi mipi ralkap lei nih teinak lei an pan cu mah timi kha Falam peng kong he pehtlai in ah chim ka van duhmi a si. Le atu lio kan dirhmun kong he pehtlai in uh, online chungah a langmi tete zong tampi nan hmu bantukin mipi ralkap nih hmai an nawr i um, tainak le an pan cu ma le SSC ralhrang pawl he an tha zong ca a dar ngai cang. An thazang a dar tuk cang caah tanglei in Falam peng ahhin an thazang a der ngai cang caah khuakip ah bawm a thlak i khuakip ah mipi nih an ralkap hna Chin mipi nih Chin ralkap dirkamh hna hlah sehlaw support hna hlah seh ti an duh caah khan SSC ralhrang nih khuakip ah bom a thlaknak le mipi hnanhawn aa pekmi hi si. Le kaa zawn te kha zeidah van chim ka duh tiah ahcun uh, a dikmi ai timmi le a ca a hermi mi online atu mi se ko ca khan kan ni ni zeidah kan tuah ve her tiah ahcun a dek man kip ka kip ah Jack Fatran ne bom a thlak in nuna liami mi pi chung an tampi an um. Hmm. Ee, kaa zawn te van chim ka duhmi cu mipi lei zong nan lawng daw hlah seh. Khua kip ah thil a cangmi si ko caah khan lawngsotu zuam hna u law nanmah nih nan rak kap hna, nan chuah tak hna, khua nan chuah tak hna, nan zam tak hna ahcun kan rak kap hna. Thazaang petu an um ti lai lo caah khan a hlei in Chinram, Laitlang a um i nan lawng dong hrim hlah seh. Teinak lei an nai cang caah khan Falam peng teinak lei han nai pah cang caah ralhrang nih hi tluk in thil a tuahmi le a cawlcangmi si timi kha van chim ka duhmi a si. Le Falam peng kan dir hmun hi atu tiangah atu nai zong kha ka chawn hna i live ka thla lai te kha ka van chawn hna Falam peng kan dir hmun he kan ralkap hna nih an tai an tai hrim hna hihi li asalo kam ralkap hna nih hmai an nor SSC ralhrang step an ra hmai an step kho ti lo i front ah ra chuak kho ti lo Ralhrang pawl an sawng tuk cang caah hin mipi kan lung a dong sual lai ti kha a phang tuk. Mipi kan lung a dong sual ahcun kan ralkap hna nih rian an ṭuan kho lai lo timi cu keimah nakin a thei dihmi a si. La teinak kan hmu kum li kum nga chung kan lut cang i teinak kan hmuh kan duh taktak i cu hlan ah nunnak a liam cangmi civil mipi si hna seh kan ralkap hna si hna seh an thisen man le A dangdang thil a ṭhaw lo va, a lakka aw pakpalawng i a can lonak ding ahcun a dong tiang kan kalṭi a hau. Le kan mipi nan ṭhawng ahcun kan ralkap an ṭhawng lai i mipi nan der ahcun kan ralkap kha an der ko lai timi kha chim ka van duh i teinak le kan panh hnu hna i nan lawng dong sual lai tihin ka phang tuk. Le Chinmi cu a lungdong kho dingmi miphun kan si lo. Kan ngei ciami kan ram meng hlan ah kan thut caah teinak lei kan pan cu mah lio ah nan lungdong hla seh timi kha van chim si ka duh i Falam peng kan dirhmun kong he pehtlai in tu ah hmai kan nor ko sunglei kan pan lo timi kha van chim si ka duh. Ka zawn te ah pe ka van duhmi cu CB timi le CC timi min hin a lang peng olan chung atu tiang ah atu lio kan dirhmun ah nangmah pakhat media kan sia Falam ca siah Hakha ca siah nangmah pakhat CB foot ruangah nangmah pakhat CC foot ruang men i atu lio kan dirhmun kong hei pehtlai in mipi thazaang der dingin CNDF ṭan hlei hei ti, Zoland ṭan hlei hei ti, CNA ṭan hlei hei ti, CDF-CC chungtel ṭan hlei timi lungthin kan ngeimi kha kan ngei zongah kanmah lungthin ah chia ko usih. A lenglei ah Awlan chungah ṭial le langter kha Dai hna usih, aa mah bantuk tuah kha ngol hna usih timi kha aa tuzaan ah van chimchih ka duhmi a si. Atu lio kan dirhmun ah zolan zong sisi he ṭha tein ral an do ṭi cang. Cu hlan cu amah tein defense an tuah ve i a Falam peng ah a Tidim peng ah an rak um. Asinaatu ahcun sisi he zolan he cun CNDF he i caw in ral an tu ṭi cang. Le ka zawn te zat ah van pe chih ka duh ti ahcun CBA CCA tiin A dik a hman. CBD lak le CCBD lak le CC an a fawn rih lo. A hman ko. Le CB chung te la CNDF le zolan lawng tu ah a tha tein CC ra do ṭimi an si. A dang phuruk an si phuli cu CC sinah ra an do rih lo. Asinain mah CNDF le chak le CB chak le CB han biapi te tak chak le CB chungah CNDF le zolan hi a ṭhawng bak mi an si. Atu ah

Zeitilah duhsah tein a fon ve te ko lai tiin keimah le kam ka hmuh nih a si. Le chim ka van duhmi cu online chungah a hlei in pu Michael Van na caṭial pur kha ka zoh lengmang tikah khi luak a mipi luak na chuak tuk rak an sum piak deuh. Atu lio ah CNDF a ṭhawng hlei lo, CNA ṭhawng hlei lo, Zoland ṭhawng hlei lo. Cu CC chungtel CDF an ṭhawng hlei lo. An dihlak an ṭhawng dih i an dihlak in nunnak pek in ral an tuk ko. Methel na tlai cio ko. E mipi lungthin buan dingah le nangmah pakhat keimah pakhat CCN effort rungah online chung i khi CNDF an thong deuh hei ti phun zaulan an thong deuh hei ti phun i nan chimmi le nan phuanmi kha a zong fatin rak an ra ring pek deuh timi kha chim ka bantu mi a si. Thisen pek in nunnak thisen pek in ral a tukmi le thisen pek in ramcar rian a ṭuanmi an si caah zei si poah ah teinak an hmuh hnuah a herh Salim ma pawl kha cu a herh ning thil a kal te ko lai. Atu lawlaw zei cu ai soisel ngam ding le a doder ngam ding kan si lo timi kha tuzan ah media cheukhat sin zong ca chi ka van i duhmi hna se e saupi ka tlong khol ka tlon na lan a ṭhannak te ah kar nan satialmi te ka le na phosmi te ka razau nan bia chim te ka ngai tika luk a chukmi tampi nan um thil zai thei ho ha lo in atu tan zong ah hriamnam an van lak cc lak mi salo cb lak mi salo phu khat chimra kam ne lak mi se Chin ralkap chungah siandiam han na tel, zolan na tel, sisi chungtel na tel ko, CNA zong ah tel ko. CNA lawng nih ral do lo tu ah CDF, sisi chungtel CDF lawng nih ral an do lo. Zolan zong na tel le siandiam zong na tel ko. Anmah hmun hna cio ral an tuk ko hna i hmun khatte ah iPhone in tikhat an kal cuahmah ko. Le atu le zeitin dah kan tai la kan ti i liu kan ti lio ah le kan kan lung a van i rual i kan thazaang a van ṭhawn saling lio ah teinak ka van hmu saling lio ah media cheukhat nih online chung i khi ṭan hleimi ngeimi ṭan hleimi kan ngeimi kan lungthin kha online chung kan ṭial i pasalṭha siandev pasalṭha zolan hei ti phun pasalṭha sian i CDF hei ti phun mah bantuk lungthin kan ngei zong ah khan holh an sual langter hna hlah usih. Nangmah pakhat pa ruangah le keimah, keimah pakhat ruangah kan Chin ram kan song in mipi umnak ngei lo in a chua sual lai hin cun nan kan tuami thil nih a kan zul te lai. Cucaah mipi mipi nih tainak kan hmuh khawhnak dingah le kan ralkap hna nih tainak hmuh khawhnak ding cu atu lio kan dir hmun ah ṭih an nung tuk i kan lung ai rual hau. Kan lung a rual a hau. Kan lung ai rual lo ahcun zeitluk kan ṭan hlei zongah Bawipa lam kan kham lai i kan phit peng lai i mipi lungthin kan vaivuanter lai i kan ralkap hna ei ding tirawl hriamnam pek ding an duhmi zong tuah kho loin media cheu khat nih kan chiah hna. Cucaah tulio kan dirhmun ah a palmi cu a pal ni i ti a hau cang i A dikmi cu a dik nih i kalpi a hau timi kha tutan ah van chimchih ka duhmi a si. Le zei si poah ah keimah ka tling hlei lo ka tinak ka tling hlei ka tinak si lo palnak tampi ka ngei ve ko minung ka si. Asinain ka palmi le ka tuahmi thil kong he pehtlai in keimah private dah ti lo cun Chin mipi caah kan ral teinak kong he pehtlai in lam phit dingmi thil hi zei ka ti la ka chim lo i ka phung la lo. Atu kan dirhmun cu ṭih a nung tuk caah CC an si ah CB an si ah hmunkhat te rah an do ṭhi khawhnak ding caah mipi zong mipi zong nih kan for hna kan ti la maw tha kan pek hna kan ti la maw media zong nih tha kan pek hna hau. Atu ah SSR hi atu hi an thawk ka a si. An thazang ai chap chin lemang ve te lai. Cung lei he tang lei he an thazang ai chap chin lemang te lai. Le Zeidah a biapi cem ti ahcun lungrual he biapi cem an si. Kan ralkap hna an lung ai rual khawhnak ding ahcun mipi le media kan biapi tuk. Nain kan khualtlawnnak ah ah CB le CC hi ziah an a fawn kho lo tiah a ka halmi nan um i, le CC le CB hi hruaitu nih an hruaitu nih an phone kho hna lo maw timi bia hal na um ka bia ngai na ma ka thei lo ka le mi chu CC le CB a phone tar kho tu chu chin mi pin nan se ka te hrui tu wan salo CC le CB a hrem a rem tar kho tu chu hrui tu sa kha pakhan nak salo in chin mi pin nan se a hlai media in kan bi pi tok atu leo kan dir huna chu cha CC le CB phone konga Chin mipi na hlawh a vaivuanmi kha nangmah zong nih na check ve a hau tiah ka ruah. Kanmah Chin mipi nih kha nan na phone i nan phone lo ahcun ral nan do ti lo ahcun cucu kan tuah ti la lo, cucu kan tuah piak ti hna lo tiin CB supporter kan si ah, CC supporter kan si ah, media kan si ah hmunkhat te ah kan ṭang ṭi ahcun an dul duh lo zongah an phone lai i ral an tuk ko lai. I tainak kan hmuh hnuah CB maw CC an si ah a herhne in cabuai cungah bia na ruah lai i a herhne in Ukraine ah an kalpi ko lai i mipi thimnak in president or vice president or hruaitu an an thim ṭhan te ko lai atu lio ah hruaitu kong lulak le CB le CC kong atu tiang kan buai peng ko ahcun kan ral Falam peng atu a rak kai mi kan tai lo ahcun kan Chinram a him hlei la lo atu CC in sia CB in sia an lak cia mi hmun hna vialte hen sung ko lai MPP mipi kan umnak ngei loin ralhrang tangah maw kan um la atu ah miphun dang ram ah zam ding ah lam a pit thluam ah cang la atu hnu zong ah pit thluam ah cang la a pit thluam ah cang la he cha chi kan tu hna zei zei tin zei bantuk phun in dah lam a pit te la ti mi cu a cham phak ti kan chim te la atu lo lo se chu zei ti da kan lung a rul la iraq ap kan thon tar la ti mi kha bipi mi se Atu lio ah ralkap kan ṭhawnter hrim a hau. Ralkap kan ṭhawnter lo ahcun atu Falam peng ah hriamnam cu an lak ko. A hmaan. Thawngpang ṭha lei kan panh cu mah kan tei. Cu vialte Kazawn cu sakhan an lak ṭhan. Chin ralkap nih Falam peng ah timi tete bia a chuak. Cucu a chuak a vei ko nain aa Hi tluk i lungrual hram an van i thawk lio le ṭhawn hram Chin ralkap ṭhawn hram an rak i thawk lio ah media cheukhat le mipi cheukhat nih zei ka ti la cucu remlonak ding i thil kan kalpi ṭhan ahcun tutan i an lak ciami siseh vei pawl zong hmunhma zongah kan ṭhut ṭhan ti lai kan sung ṭhan lai cucaah teinak cu Pathian kut ah a um ko nain kan ralkap hna nih teinak an hmuh khawhnak ding ahcun kan lungruh a rual hau Pathian zong nih a duhmi ah a rak si i cun Chin mipi zong nih kan duhmi si caah minung pakhat hnih ruangah online chungah catialmi le phuanmi ruangah atu tiangah mipi lungthin pakhat le pakhat i fuatnak le remlonak he a ummi a si caah a hlei in kan keimah na a upa dio lai tiah ka ruah Chin ah catialmi kha ra kan ralring na ra kan ralring dio piak Chin mipi na dawt i Chinram na dawt ko ahcun CNDF lawng nih Chinram ah Secretary Tain an hmu kho la lo. Zolal lawng nih an hmu kho fun la lo. CB lawng nih an hmu kho fun la lo. An hmu kho lo caah Rakhan AA an sawm i tu tiang an dir khom si. Cu ve bantukin CC zong an unau he an phone lo i ral an tuk lo ahcun pakhat le pakhat lam an phit la i atu kan ral ni ha kan ok di la lam kan kan lak che mi ha kan chut di thal la cucaah thisen pek cia i kan ralkap nih an ral lak ciami hmunhma kan sung ṭhan lo na ding caah le mipi sualnak ngei lo mianghlan le a kan tha piakmi le khua le biakinn le a dang a kan hro piakmi an lak a si lo nak ding caah cun CNDF an sia a hlei in tu lio ah ca phone min si ca CNDF zolan le shishi an lung ai rual i hmai an nor kho i atu bantuk in an nor chinchin in an ṭhong chinchin khonak ding ca Chin mipi zong ka lawi rual hau i a hlei in media zong ka lawi rual hau ti min khat nan ah man chim si ka duh mi a si. Mm. Uh, nangma cu pe CCA CBA ti bia chim min na si cu ti mi khang sa Mah kha kan lel ah maw a hlan ka cu kan ra thawk kaa seh. A dik a hman. CC le CB chungah fak tuk in buainak a ra chuak. Fak tuk in buainak a ra chuak i a ra chuak bantuk i thil sining a dik lomi le a palmi kha online chungah ka ra aupi. Ka ra aupi i atu cu an rak fawn cang. Ral an tuk ṭi cang. Le a ra cang cia mi thil kha ceih phil u selaw a thar in zeitluk in dah atu ai fawn cuma mi kan CB chung tel le CC an thazang kan ṭhawn ter lai i hmai an nor lai i an uh, tainak kan hmu piak kho lai timi tu kha kan kalpi can acu zeipo nih bible ne ti zeipo nih caan an ngei ati Caan chungah hin i sik caan um lai, i rem lo caan um lai, i daw caan a um lai, i fuat caan um lai. Khakha caan nih a kalpimi a si. Vawleicung kan nun chung cu caan tang ah ummi ka si. Caan chungah kha thil ṭha le ṭhalo a um lai i lungrual caan le lungrual lo caan um lai. Khakha caan nih a kan caan sualam cu si. Caan chung a nungmi kan si. Cu hlan ah rak cangmi caan chung kha cu i theithiam lonak le thisen chuahnak rak um. A dik. CNDF siseh, CNA siseh, or khualngo ram siseh. Le atu ah cun a thisen a rak i chuahmi unau karlak ah Remnak a ra chuak ṭhan cang i ral an dur ti cang. Hmunkhat ah rak um duh lomi hmunkhat ah an um cang. Hmunkhat ah methel a pua duh lomi hmunkhat ah an pua cang. Lam a ra i khammi ka tu lam an on piak cang. Lai atu a cangmi le cu hla cangmi kha ai dang cang ca a. A hung pau nih Pathian zona kan duh piak ramdai na kha sarkase Le ram dainak chungah an um cang ko ca hmailei ah thil dang a rak cang sual ah a cang ning kan kalpi ṭhan te lai. Atu lolo se cu an rem caah hmailei ah an rem chichin khonak ding caah le an ṭhawn chichin i atu bantuk i Falam peng ah SS ralhrang zong atu ah a thar i ai ap mi zon um ka cu ka lang to la lo ke za ka tela adang da lang to se lang tar ko na se ka chi ma pur ka atu leo ka bui form lo le atu ara chang che mi thil ka chu ara chang che mi thil ka chu phil na uslo A cang cungah mi le a cang te mi a cang te ding mi thil tu hi uh, kalpi hna usih law zeitindah kan rakap a Chin rakap hmunkhat ah na fon kho lai i an a fon cang ko caah zeitindah hmailei ah hmunkhat ah ral an tuk ti chin kho lai i kan ral he an tai lai i Chin ram he federal ah kan ser piak lai timi tu kha buaipi a cu cang A hlanlio kong kan ceih peng i kan chim peng ah khan cun kan lung a fak lai tim zong ka chim ka van duh i Chin brother hu phuruk an si nain phuruk chungah MDF hna khi cu uh, ralkap zong ngei ti lo tu khan ralkap zong an zam dih cang ralkap an ngei ti lo AA sinah khan hei um lai thlang lai CB nak i chak lai CB phu ni an chak deuh an chak deuh caah Thluak lei in siseh, zei a dangdang lei siseh, anmah in thil a ti khomi an si. Le thil a ti khomi chungah annih hi Laimi chungah, Lairam chungah ummi an si. Thlanglei Chinram chung siloah Lairam chungah chaklei Lairam ti tikah uh, uh, Atu Sisi nei ah chuang ummi an si. Le Sisi nei ah chuang ummi sibi phu nih hi zolan le siandiak hi a biapi bakmi an si caah mah biapi bakmi pahnih cu Sisi he ral an doṭi cang. Le a doṭi cu mah mi kha i fuat dingin hmaikal van bantukin Unlan chungah caṭial loin le ruahnak ngei loin Chin mipi nih cu hlan nam ah Michael Van Thin lo hna kan ken sual i kan kalpi bantuk kan rak kalpi sual ah amah bantuk lungthin kan rak ken sual ah khan cu phil cang hna sih law a tang remi ah cun zeitindah aa rem cangmi a rak i rem lomi aa rem cangmi hi kan ṭhawnter hna lai i hmunkhat ah kan fonh chinchin hna lai i CNDF timi um lem lo tiin Zoland timi um lem lo in CC chungtel pakhat ah an cang i unau an sinak kha an hlam ṭhan i ral a kan teipiak kho lai timi tu kha kalpi hna u sih timi kha ka chim duhmi a si. Na caṭialmi chung he pehtlai in kan leh duhmi cu kha ka si. Atu lio ah zei bantuk Hakha media kan si ah ti Falam media kan si ah uh, hin tluk an ral an do ṭi cu ma lio ah i fuatnak ding phu nih a chimmi pawl cu nan min chal bak in ka online chung phomh thlo ma cang hna lai. Kha ka kaa timmi zong a si cang. A ruang cu online chung ca ṭialmi tampi hi nan dihlak cu nan si lo. Nan dihlak cu thawngpang dik nan hlat i nan phuanmi si. Le online chung a ṭialmi tampi cu nanmah nih nan mit nih nan hmu miam lo. Kei cu i fak si loin kaa zawn cu bawm ah thla ka ti i kal awk a ṭhat ahcun ka kal ka choi kan Lairam ah kan Chinram ah kan ralkap hna dirhmun le sining le ralhrang cawlcang ning le umtu ning hi thil tampi kap mi ting ka hmuh i ka keng ka valam ca raltha ten ka chim ngam mi se ka ma ka chim rong ah cu ka fel lai te nak salo thil ka ti kho lai te nak salo a dik mi kha ka kalpi mi se kan lung ai rual lo e a rual cu a lung ai rual cu ma mi i fuat than ding i asal cu ma mi media cheu khat kha i ralring hna selo Kan thinlung chia vialte kha hlonh hna usih ti maw chim ka van duh. Hmailei ah Falam peng teinak kan hmuh hnu i pakhat le pakhat i theithiam lonak um sul ah khan cu khakha cu a herning in mipi zong nan sia media zong kan sia langhter kho le chim kho kan zuam te ko hna lai. A dik lomi kha a di lo a dik lomi phuai kha mah phuai he an dik lo mah phuai an di tim kan langhter te ko lai. Atu salo hin thlup aa rem cu ma ko mi le ra do ti cu ma ko mi Cu phuai caan ṭhawng deuh cu cu an cak deuh hei ti phun online server va au khuang le va phuan kha i ralring hna usih timi kha tu zan ah van chimching le phuan ka van duhmi a si. Le minung ka si ve keimah zong palnak tampi ka ngei ko lai. Asinain zeitindah teinak kan hmuh khawh lai timi tu kha a pakhat ah kawl hmasa hna usih timi kha tu zan ah The Chinland Information i Chin mipi sinah le Chin media sinah nawl kan duhmi hna le forfeit kan duhmi hna zong a si. Kan mipi bawm nih a thlakmi hna cheukhat cu online chawn cun an tar ko. Kei cu an thisen ka mit in ka va hmuh i a rawkmi an khua le a hmunhma ka mit in ka va hmuh tikah ka tuar kho lo. Ka cal ti lo. Mah ka cal ti lomi kha a rannak in teinak kan hmuh khawhnak ding caah cun nangmah nih ra na do lo na do lo ti tikah tahchunak ah chawlava cu nan thaw ko men la asinain nunnak pek bak in ram tangah ra do mi na sa lo i thisen pek bak in ram tangah ra do mi na sa lo caah ralṭha tuk in online chong ca ṭial le phuan le chim zong kha i ralring tu hna se tim ka chim ka van du mipi kan tin halo tuah media cheu khat Kan mipi thisen na mit in na hmu ve lo caah le kan mipi khua le ram a rawkmi le inn le lo a rawkmi nan mit in na hmu ve lo caah khan aa luan tluk in Laitlang ah or Chinram ah ummi bantuk in le a tlawmi bantuk in le a kal ngammi bantuk in Malaysia plague hei ti plague hmanh a ṭi mi pawl ei le ngma du pawl a chuak ngam lomi nih khan online chungin khan pa tuk in le thil thei tuk bantukin ra kan auh piak hlah uh. Kan mipi thisen hi an lak a si loh. Inn le lo thi ding in an sakmi a rawk dimi khi nan mit in nan hmuh lo caah khan ra kan ralring dir piak ko. Kan ralkap hna a lung a rual cu cuahmah ko mi i rem lonak ding phun in Hakha Thantlang Hakha Falam i rem lo ding phun in online chungah ca ṭial le bia chim le a thei ngai pong sa ni mi ben ngan ngai i ben in ra kan au piak ti hlam timi ka tuan ah rak chimla information ne chim kan duh mi hna se Lai media tampi Lai media chungah uh, pahnih thum bak lo cu Ṭhatein thawngpang a la khomi le ṭhatein thawngpang a ṭial khomi an um lem lo. Lihchim lo tein. Pakhat nih a ṭialmi kha pakhat nih a copy chin i an langhter chin. Mah copy mia kha pakhat nih edit ṭuah ṭhan tikah mah edit tu mia khan Falam e, Hakha e, Sian Diaves, Zolan e, hiti phun Sian e, Hakha e, Thantlang e ti phun mu tahchun ah Hualngo e ti phun khat edit phun an tu le errem lo nak ding thil an kalpi. A ra cang cia mi chuang khat a ra cang cia mi ca phil hna usih law atu hi rem dei na a kalpi chung ma mi kan ra kap hna hi an na phone chin chin khon nak ding ca le an na rem chin chin khon nak ding ca tha zong tu pe hna usih law forfeel hna usih. Mipi zong A sakhua chung i rem khawh zuam hna u si law media zong a sakhua chung i rem i zuam hna u sih timi zong kha tuzaan ah The Chinland Information nih chim ka van duhmi a si. Tainak kan hmuh lo ahcun chaw le va tampi kan dimi le thisen tam tuk kan pek cangmi kha pakpalawng a si lai i inn le lo le kan khua le kan biang le kan ram a rawk ciami kha pakpalawng a si dih lai. Cucaah atu ah Chin Army or One Army kan kal khawh nak ding caah cun Chin mipi nan biapi tuk i media zong kan biapi tuk timi kha chimsi kan van duhmi a si. Ziah min chal in va tampi ka chim hna media cheukhat debate ka tuah u kan ti ko hna. Atu tiangah private in media eh, debate tuah dingah ka sawm len um rih lo. Nang ka sawm ahcun ka ready peng. Atu le kan Chin ram dir hmun kong hi pehtlai. Kan dodal hna lo. Nan chimmi le nan phuanmi kha kan ram hrawnak ding caah le tainak kan hmunak ding lam a kan phit piaktu bia a si caah te na me chale kan chim hna se kan fuat hna lo i kan ral hna lo nam ma pakhat fuat dea kha kan man lo i nam ma pakhat ral deng kha ka man lo kan kan ral tam tu kan kan ral ma kan tai kho lo liu a kama la kama ral i do zong kha mi hrut rian se mi film rian se lo tim zong kha zana kan chim chi ka tu me se Le Falam peng ah tuah teinak le kan panh cuahmah. Zeiruang dah teinak kan panh, teinak le kan panh cuahmah? A ruang cu atu nai ka chimmi vialte kha si. Kan lung cu pe a rual cu. CNDF nih Falam peng ah raltuk hlau ti bia an chim ti lo. Zohlan hi Tidim peng ah ral tuk hlah u ti bia an chim ti lo. Zeiti dah kan ral kan tei khawh la timi kha Zohlan zong nih a unau Shishi khi a lung a rualpi. Siandir zong nih a unau Shishi a lung a rualpi. Kan tei kan ral hin kan tei hrimhrim a hau timi an, an fiang caah an theih caah kan Falam, kan Falam peng timi um ti lo, kan Falam timi um ti lo tu ah Kan Falam a timi bia chim rihmi ka cu mimolh cazing ah ka chia thai cang ko. Kan Hakha he, kan Thangtlang he, kan Hualngawrang ve timi bia lungthin a tu kan dirhmun te online cu a chim rihmi an uang kha cu ka cu nanmah nih tuk ve cang ko. Kan Falam si loin kan Chinram, kan Laitlang timi lungthin ken i atu i Falam peng SS ralhrang kan tai lo ahcun mipi lung si loin Falam khua chung Siandiaf le Ṭangṭipu hna nih an ral lakmi le thisen an pekmi vialte kha sullam ngei lo ah cang dih lai. Falam laknak ding caah mipi nih tangka nan thawhmi zong kha sullam ngei lo ah cang dih lai. Pakpalong lawng te si lai. Cucaah Pathian zawnah kan duhpiakmi cu lungrual kha sak awk, lungrualnak tel loin teinak um kho lo vawlei cungah na cu hlanah cangciem cu i philpiak hna u si law kan falam he kan hakha he kan thamtlam he tehta chun kan zau tung i kan lau tu he an min ṭhate timi kha si loin kan Chinram Chinram caah hriam a tlaimi kan si timi kha thei hna u si law atu lio ah ka van pehchap dingmi cu Palawa CDF le MDF le AA Rakhan ah an bawipa ṭhemenai an a tong timi kaw lululak hna kan awlan suang biatak te kan buaipi. Mah pawl kha zeihmanh a si lo. Mah vialte mah an tu chung va tong ko hna seh. Ṭhemina zaw a rak khan ram a rak khan ram ah la kho lomi si. Saichia dik pakhat nam lo. I atu tiangah ṭhemi hna he ai tongmi lulak rungah mipi kan bawi ah kha cun sualam a ngei lo. Ṭhemi atu ah Terminal le atu CB chungtel cheu kha na ton rua i kan bawi i kan ralkap ṭhawnter kan phil i CC chungtel an siah chaklei CNDF an siah zaul an siah ṭhawnter lungrualter kan phil ahcun atu na tonmi kha sualam ngeih a sat te men lai tahchunhnak ah. Asinain kan ralkap kan ṭhawnter CNA an siah CDF an siah kan ralkap kan ṭhawnter hna ahcun Zeitluk hna van ra hlah seh law a kan tai hlei la lo. Lawlaw seh Palawa kua buai ding um rih lo keimah ka hmuh ni a maw. Thlang le Chinram kua buai ding um rih lo. A ruang cu ralhrang an um rih lo. SAC ralhrang an um lo caah Rakhan zong a hrut lo. Duning in cu a, a duning in cu a kan ṭhuat ve hlei la lo. Le atu ah a biapi mi cu kan ralkap kan ṭhawnter a hau. Kan ralkap kan ṭhawnter a hau. Kan ralkap hna kan lung a rualter, an lung kan rualter hna a hau. E kan ralkap thazaang a ṭhawng i hriamnam ṭha tein kan ngeih ahcun Chin hriamtlai hi tlangcung hriamtlai lakah ṭih a nung bakmi an si ve. Mipi nih kan i fian a hau. Kan ralkap kan ṭhawnter ahcun Rakhan zong hmailei ah Palawan in amah te a chuak lai. CNA a ṭhawn hau, CDF a ṭhawn hau. Cu ṭhawn lawng si loin kan lung a rual hau. Ralkap ṭhawnter timi cu ralkap tam le hriamnam ngei le lungrual kha si. Ee, atu ahcun CNA um lo in CDF um lo in zeitindah kan ṭhawl lai i mino tampi zong nih kan ram ca zeitindah aa, ka, hriam ka tlai ve la timi lungthin kan ngei a hau. Rakhan kong lula kan ra buaimi khi cu keimah zong ka tuak le ka hrut ngai ko hon te ka ra ti. Atu a kai fianmi cu khual ka tlawn tam ve tikah kan ralkap hna si hna seh, ralkap chungah ralbawi si hna seh, an cawlcang le an ṭhutdan biachim in ka ngei tikah pakhatnak ah a biapi ciami cu pakhatnak ah a biapi ciami cu ralkap ṭhawnter a si. Kan ralkap kan ṭhawnter lo i kan ralkap hna Chin ralkap an lung ai rual lo i a ṭhawn lo ahcun Rakhan zong nih kan ram a fir ko lai. Rakhan cu chim hlah u, Myaung hlan nih a kan tik ṭhan lai. kan lak ciami zong. Cucaah thil a cang te dih mi tampi a um te lai. Mipi nan lungbuai mi thil tampi a um te lai. Nan, nan rat thai thiam te lai tu cu ka chim la lo. A caan a phak te lai. Online chungah ran chuak te lai ti ka ruah. A chuah tikah a chuak ning kal te lai. Cucaah Chin ralkap kan ṭhawn ter hna hau i Chin ralkap kan lung an lung kan rual ter hna hau. Chin ralkap an lung kan rual ter lo i kan ṭhawn ter lo ahcun uh, zeitluk hmanh Kan min va li an si lo. Zeitluk hmanh kan khua ah khi va li an si lo or a dang bang thil ah kan ralkap thazang ter ahcun kan ral nih a kan ngam ko lai. Kan ral nih a kan ṭi khawhnak ding ahcun kan Chin ram ah an lu ngam lonak ding, ding ah le an um ngam lonak ding ahcun ralkap ṭhawnter a hau i ralkap a ṭhawn khawhnak ding ahcun mipi zong nih nan fanu nu fapa nan sian hna a hau i nan chawlava zong nan sian a hau.

kan ral pawl nih a kan nei ngam la lo i kan ram an ke an lam ngam la lo. Kan ralkap an min lawng kan ngei hna i a ṭhawn lo i thazang a ṭhawng lo kan tam ṭung lo hriamnam zong ṭha ṭhi kan ngei ṭung lo i kan lung a rual ṭung lo ahcun kan ram nih a kan ngam kan ral nih a kan ngam tuk lai. CB le Sisian ra bawi hla na rakhan ka khate hol ma Chin ram ah hol hla. Rakhan nih Chin ram ah hol hram ai thok Le meithal puar hram ai thawk. Zeitik in dah a thawk? CC le CB timi min meongran aa la tin hui mu. CC le CB timi min a chuah hnu in daw Chinram ah Rakhan nih meithal a puah ngam i Chinmi a kan tlaihhrem ngam i kan biaknak kan hrawh piak ngam i Statement ah kan chuah hnu ngam cu zeiruang ah kan ralkap an ṭhawng lo, an lung ai rual lo caah a si. Lai atu cu CC an si ah CP an si ah lungrualnak in an kalpi cuahmah lio a si i kha vialte kha a tlamtling taktak khawhnak ding ahcun Chin mipi le media kan biapi tuk timi kha van chim le van phuan ka duhmi a si. Le zeisi poah ah Chin mipi kan lung a rual a hau i kan ralkap thaizing kan ṭhawnter a hau. Falam peng ah teinak kan hmuh cuahmah ko. Atu a tangmi kan tei khawhnak ding ahcun CNDF ti um lo, Zoland ti um lo, CC ti um lo in, CNA timi um lo in Chin ralkap timi Chin media tiin Chin media tiin Chin mipi tiin kan lungrual hoi kan ṭang ṭi lungah kan tei kho lai timi kha tuan ah van chim ka duhmi a si e. Atu tan kan ralkap hna nih a thar ran hriamnam tampi le ralhrang umnak sakhan tete kan lak piak. A tang rimi zongah kan lungrual ahcun kan tei thlum ah lai i mi ohlan nin hua kan sau tak lo sile kan tlai dih ko hna lai khakha si. Le pehzul in ramdang le zong nih kan ralkap caah nan kut nan kut ra sam u law nan lawng dong hlah seh kan tei hrimhrim ko lai kanmah hin kan biapi teinak kan hmuh khawhnak ding ah cu Chin mipi le Chin media hin kan biapi tu Chin mipi le Chin Chin mipi le Chin mipi kan lo rual lo i Chin media kan lo rual lo rual lo e tu da kan dodal peng ah khan cun teinak he avan a hlat ngai ti lai tim zong kha von chim chi ka duhmi a si okay a si cu tuzan cuma vek sa law thazan lai tu ah kan ruwa than te na lai kol tlon nak in ka chai ngai cha khan sau ka man chim ko lo ka ka zon te hen kan ngol rin ha lai e see you tomorrow night